Ori Chairperson w'eminyeeto ahabw'ekibiina ekyarwangisiriza omu disiturikiti ya Ntungamo nasiima omukyara wa mukuru w'eihanga ow'ekitiinisa Maama Janet Kataaha kandi ori Chairperson w'ekibiina ekya nrm omu disiturikiti ya Ntungamo ahabw'okubatamu amaani maingi omu kutunguura entaranta z'eminyeeto. Honarebo Phillipa Nkwasa Tumuhimbise Agambire ebi nyomwebazo obwo abaire natandikaho empaka z'ekikopo ky'omupiira gw'ebigyere kyete NRM Youth Cup aha kishaayi kya Kyamate omu rurembo rwa Ntungamo. Omupiira oguzanirwe gubaire gwetabirwemu eminyeeto y'eishaza erya Ruhama East hamwe n'eya munisiparite ya Ntungamo kandi ogu guhweire tiimu eya munisiparite erikusinga eya Ruhama East na goolo ibiri omuri busha. Erizooba twatandika empaka zaitu za NRM Youth Cup bitu nyija kutoora omugisha ogu. Siima none other than the first lady w'eihanga eri Mama Janet Kataaha kandi ori chairperson w'ekibiina eki kyarwanisiiriza omuriro entunga omuri disiturikiti niwe abaasize kuteekamu amaani agu murikworora nitukoresa eri izooba. Nitumusiima kandi aturaganiise ngu nari ogu murundi aha murundi ogu natwatwarikira omu karuuru tuze kushutama nawe turebe oku turaabaase kuhunguura talenti z'abantu boona omwe harimu ab'okuzaanisa engaro nka volebooro. harimu empangare zaitu nk'okuzaana ogw'ebigyere abaishiki nangwa na n'ogw'engaro ogwa netball. Firipo agambire ngu eminyeeto erikwenda kuzaana emipiira egi eshemerire kuba erikuruga omu disiturikiti eya Ntungamo kandi yahamya ngu buri ishaza niriza kutaayaaya hamwe n'okutaayaayisa emirundi ebiri omu mpaka ezi. Abazaani abarikuzaana n'eminyeeto ya Ntungamo disiturikiti tikwikiriza omuzaani ari aha levo ya big league na super league twakiira abazaani abarikuzaanira aha region Ukaransi ngu omuzaani aine kuba ari omunyantunga omu disiturikiti aine kuba aine endangamuntu ya ntunga omu disiturikiti arikuteerera akahuuru keye omu ntunga omu disiturikiti buri ishaza riza kugira omugisha gw'okutaahisa emirundi ebiri Kana na okutayaaya emirundi ebiri. We ashaba Banabasi ori kaputiini wa tiimu ey'eishaza erya Ruhama East agambire ngu omupiira ogu guzaanirwe kurungi kandi ngu ekitumire nibasingwa n'ahabw'enjura ebateganiisize hamwe n'entambura batyo bakahika aha kishaayi baaruhire. So omupiira eri izooba gwaguboneire, tikugira ngu gwaba mubi kwonka eky'okubanza twaba beaten ahabw'enjura. enjura yatukwatamu tukuruga hare kandi okuruga hare twija turihire na means za transport za zitaboniire so mbwenu nyowe eki nareeba omu mupiira ogu erizooba eky'amaani ekyatuteera twabura luck twija tutaine luck. Ayongiire yagamba enshonga ezirikubateganisa omuri emizaano bo nk'eminyeeto kandi yashaba ekibiina ekya FUFA hamwe na gavumenti okubakwatiraho bakwongyera amaani omu by'emizaano byabo. Ekiriyo nikiteganisa omupiira gwaitu obutakora titwine support Sapoti kuruga omu FUFA, omupiira ekaabe neehika guraunda, gurasiruuti, na gavumenti yaitu eteekamu amaani kugira ngu omupiira gwaitu gurugeyo na munonga omu baana bato. So mbwenu eky'amaani ninshaba FUFA na gavumenti yaitu ya Uganda omu bajeti y'eihanga, yaaba neegira eki yaaneekora. na sports egyongyeremu amaani. Kandi we Nimusiima Ian omwe omu bazaani ba tiimu eya Ntunga mu munisiparite asiimire ba nyakutebenkanisa omupiira ogu kandi yaashaba eminyeeto yoona okwejumbira omu by'emizaano ahabw'okwenda kutunguura entaranta zaabo. Ninsiima Mukama
owaaturabire omuri obu obwire kandi ninsiima na nrm etutegekyeire eki ekikopo eki ahabw'okuba itwe tubaire turi eminyeeto turi omu tawuni tutaine ky'okukora ebi ebi na n'ebi kwonka nitusiima nrm. Kutwijukaho ekatuteeraho ekikopo ky'okwekungaanya nk'eminyeeto twayera nitusiima. So nk'eminyeeto nyowe mitaahi yangye ningihabura ningigira nti sports niyo buri kimwe n'era nyowe obwokundeeba hanu nkashomesibwa sports niyo enyambire buri kimwe kyona nahindi hanu. So eminyeeto eri oku ehuriire mureke twejumbire omu sports twimutsye ebiconco byaitu twimutsye family background tureebeke ngu sports yaatuteeka aha mutaiba gw'ahaiguru.